Nimeshasema ujipange. Eh, jipange, nimechoka. Mtoto wa wenyewe nimechoka. Nyasembo aol. Nyasembo ool ginyi kwayo. Ah, ah, ah. Oroma, oroma. Ka koro in ema noningo koro oningo ikonya timbi chak ikweda. Achieng aol go.
Achieng aol go. Wuoyo ane gi wuoru kanyo konyalo bet gi nyithindo. An ating' rambe adog e dalawa. Aol. Achieng'.
Achieng', ang'o madhi mbele ka? Ama manyi sani ol gi pidho nyithinda go eko, amanyi wuon gi. Manyi wuon gi.
Mm. Mokwongo gamna ne kom moro kacha nya- manyalo bede. Gamna kom Kacha nyalo nyalo bedo.
Watoto wamejaza nyumba kama utitiri. Eh, hey, sijawahi ona. Eh.
Achieng' ang'o mane dhi mbele dalau ka min achieng'? Ano anaol gi pidho Awinjo awinja nyikwayo. ka unu mondo gokinyi kendo aneno mana kotwo. Aol gi pidho nyikwayo wuon achieng'. Ng'iling' ane min achieng' pod ane mawuoyo. Ineno ka ma en kendo, ma kendo min achieng'. Ibedo bathe maber kata sufria moro mani bute onge. Idwa tedo ang'o?
Ni- Chiemo odhi kanye ma nyoreko biro yo? Onge. Odhi kure, chiemo cha Nyithindo orumo. ma dabal go, i- a- dang' ited chiemo cha marom madong'. Ei, yawa.
Debe mangima kaka Achieng'. nokele no. Dhi ane ot, dhi ane ot itim bed ot kono, awuoye gi mamau matin. min achien Ah. nyathiwani to aneno ka en mani waumo moko kaka jonyuol to ok ber kinyisa nyisa nyathi ibiro miyo kata nyathi stress Ah, ah, wuon achiel. Odi ka. Hey, Tek.
karibu Eh, Chiew ka. wachie maber
ndo bedi bedi bedi bedi bedi Asante maana bebe. bedi Wuon achiel bed.
wuoyi matin Eh, ibiro dalana ka abiro. imondo gokinyi Eh, ang'o motimore ago motimore malong'o to onge. Achieng' cha bende nitiere. achieng' to nitie Idwaro wuoyo kode nyisa niya ang'o mokeli maduong'. Idwaro achieng' ni udhi udagi koso idwaro achieng' ni wach wang'o?
Udwaro dhi dak?
Nuseloso? Min achieng'? Min achieng' ma wach mang'eyo? Ikori ni ibiro pidho nya achieng' maber? Eh, Ok adwar ni nyithinda sandore. achiel nwasewuoyo godo ma Min nwasetieko achiel ma yar mar adhi Asuria pidhe ne buta maber. ka iwinjo ane gima nyako dichuog ni wacho. Ineno nang'o? Ok uluong nang'o?
Ling' ane. Achieng', Matin kokwongo. achieng'. Bi ane ka. Ling' ane bathe ka nyar mare. Ing'e wuoyini?
Ma ma e wuod Okello. Eh, ma wuod Okello Sani man- ing'a ngongo manade ni wuoyi matin. Idongo gi ndalo ariyo gi. Eh, dong' sani dhano to dongo. Ah, ase nachako wuoyo kodu ka udhi sikul nyaka sani koro achieng' aneno kosetieko sikul. Wuod Okello, Eh, Iikori gi idi nyalo dak gi nyarani maber? Aikora.
Achieng', Ah, nyocha usewuoyo nyalo dak? nyocha wasewuoyo ma Min Achieng', Tieko wach. Mm. min Achieng', Ah. iwacho ang'o e wachno nyar mara? Ah, an ka giseyiere. Eh, anto to mano morna. Mano be. ting'gi kendgi.
Mm, Omera mano wuod gero kende. wuod Okelo, Eh, iikori nyalo rito nyarani maber? eh, ok iwe awuoye Ne kode. ling' mos ikwonge sei nyisa gimoro Dapeda onge piny kama ibed bed mokwongo. piny. Dhi adhiya mos. Ibedo dichwo ma taratibu. An asebedo Nyisa niya, i- sani osewuoyo gi nyakoni, useloso sku- i- ti- gimoro amora. eh, Ibiro idwaro kawe, abiro ema iikori omiyo kawe gi gigene te, abiro. Eh, iikori. eh, nyako kawe gige ni nyako. Omera de wuod Okelo, Dimos. dhi mos, iikori. Ok dhi matek kamano. ok adwa ni nyara dhi sandore kata chiemo pok mokwongo ichiemo sani obedo go donge ne kanyo rito achieng' lokri ane nya oneni maber lokri
ineno kaka chieng odak maber ka ineno nyara kaka oritore ineno kaka maber oting'o omuom oting'o gimoro amora ineno ineno ok adwar neno ni nyathina duogo kaka koro omuom orumo ayude ni nyara ni orumo Hey, Ayude ni nyara ni ayude ni nyara ni orume fason. Ayude ni nyara ni orume fason. Awinjo jaduong' yawa.
Eh. Uno teru mos un. Achieng. Iko ru nyalo dhi. Agaw le gige ni. Golna gige na baba, wan wasiwuoyo kode mwan wasiwinjore. Okera wuod okelo.
Eh. Mia dakika di. Dakika di. Achiel.
Mm, Min achiel, Ah, bed ane ka dakika achiel. mm. Agol ne nyara ni gigene. Aneno ka sani e giromo dak. Eh, giromo.
Wuon Omera, parwa. iromo dak. Eh, giromo wada. Gimbe gidhi gichak e ngimagi. Haya.

Ber piny. Ma e wuowi. Ber piny. Achieng' soria no bathe kanyo. To kare oringo komako wiye na. Wuoyi maduong'. To donge nusewuoyo mutieko to kare nok owuoyo kodi maber. Ne, ineno ma. Timne gimoro amora. Ne, sako sani ma baba. Ling' uru mos ane ma wuoyo. Min achieng' ling' ane ma wuoyo. Achieng' ling' mos. Ne. Lu lu bathe ka wuoyi matin. Ma ma sani e babau.

Ang'o ma wacho tiparo raparani? Ma mago ma ok nyal. Ang'o ma ok nyal? Nyalre. Ang'o? Ah, Chieng' cha nwa wuoyo nang'o? Kare nwa winjore nang'o? Chieng' cha nwa wuoyo kodi nang'o? Nade? Dong' ninyisa ni in single. Ninyisa ni in Nitie gik moko single. ma ka ng'ato usero Ah, godo. Ninyisa ni in Nokolo ni single. nyise To magi te. to koro aneno ang'o?

Yato kata kata in ineno ne awuoyo nyathi nang'o yawa ma koro a- ikudu koda nyathi nyathi ma pod tin kata nidwa kawo koni ting' kata an donga nyathi tin ok anyal kawo ting' nyathi adhi mana nyulu nimbe mana adek moko Ah, duokne aduoka weggi koro wegigo to magi to in ema nyocha wasewinjore kodi

tibiro wadak. Koro ihera to nyithinda to ok ihero. Mano dong' ambi wuonda. Dong' nyithindo gi biro lokore na. Nyithindo gi biro Gilokore lokore na. na. Ere kaka gilokore?
Nyithindo gi biro lokore gi gichako wuoth gidhi manyo wuoth weggi. Ka nasesemonegi babagi more ka ginyalo lokore to pod in ema kwongo nyisogi ni in e wuon-gi.

Udhi, udhi kanye? Ok anyal dhi kodu kamoro. Nisekona ni yara gi msike na to. Dong baba nopenjo jari kacha. Nakoni ni msi ni nyisa Magi niya. msike na to. Iyuni

Tango nyathina. Aduogo.
To nyikwaya moko eke. Dong moko biro, gibiro. Okumos kata dawu yawa.
Min Achieng', Ah, an ing'e nabiro gi ludh jembe, an aweni gima sida moro onge mati. chuora.
Eh, Wach achieng' ema omako dhoga ka osiepa. Akia kata gima adwa wacho, aseol aola. nade?
Ayuso marach. En mani ayuso maber nikech a- Min Achieng', Jamani ang'eyo ni mimi kadi simna.
Sani sani ma ji owuoke kata saa pok orumo. Mona chieng' ma to watimo nang'o? An an ma ok adoge stress maneno gi wang'a. Gima aneno gi wang'a ni adoge. Eh, Gima aneno gi wang'a ni. debe ga imbon. Sani nyocha metho mana gi sani dwa duoka e kombe. Nyocha metho mana gi njagi. Idwa duoka e kombe. Ma donge maneno ni. Idhuteme achieng' dhuteme kata kia Suluhu Hassan Tanzania.
Odhi okonyu kata kar dak. Dhuteme uru Suluhu Hassan. Nyasuri, nyandhiwa. Iduogo gi mama. Bimosane. Nyakwara machal koda. Chal gi mama. Ape. Omera ne wuod wuod Gadong. nyakwar Ni nini jokokelo.
mbaya na nyinyi?
Nyakwar jokokelo Kwani dadi iduogo mjini. amesema aje?
Eh? Hey. Achieng' nyara. Adongo.
Nakweri min achieng'. Ah. Duoke weche kane wawachoga weche gi nyathini. Noneno nang'o? One- Oneno ni wariebe.
Sani ineno jogi te. Wadware. Ineno jogi te. dwaro mana chiemo e oda. Asika chandora sate omera ne wuoyi matin many wuoru.
Ma Amina Ibe Chieng' dhi nyuomi.
biro wuoyo tiwacho ni Amina Chieng' rach. An an ok anyuolo gi an ma nya ma nyuolo. Kata an aol.
Many wuoru wuoyi matin awacho ni many wuoru idhi dago. Ogino wuon Achieng' Mm. kik idhi matek. Eh, Ineno nyathini? Mm. Ok en jamakosa. ok oja makosa bas sani Miyo. oduogo many wuorgi Miyo ema onego otang' ne nyithinde wuonegi kama nitie. ok abi bedo napidho nyikwayo Kata dalana ka nokanyal. nyikwayo asika pidho dalana Aseyueyo sani warundo sani eh. Gorogoro wuoyi kendo masani oidho. ne wuoyi masani dwa romo koda Ka koro wa- warundo debe achiel. ine Wachamo wuoyi marango dichiel. kone kaka ng'ayi e duong Ai. sani adwaro tieko manyo cha

Anyango idhi kanye? Ne, nyikwa ariyo machal koda, ma chal gi mamwa. Un un udong' koda ka. Magi ma kata kwaringo Kaka Kaw na nyar mara no. nyakwara ni te mahero ma eh, ma ma to anyalo dak. donjra ure ot achieng'.
Achieng' to ji panga.
Achieng' eh, gima temo nyisi nyara tem winja ne nyara ma jaber ndi. Ba Anyango. timbe nini, timbe nini nya achieng'. Anyango dhi uru Kanyo cha manyo- kweri achieng'. Min achiel. Waol gi pii. Donjuru e ot. Ute un jogena. Osepukore ok jore.
Pugini nosepukore rango But kaka joro. opuonji, opuonji Joma ng'eyo rach gima koni duong' neno wacho to nyaka ibed winj wach. king'eyo. Asewinjo. Luyo, in sani nyithindo gi tete tete Ka isetimo adwaro tero. tich machielo. Pare ni an masetini, an masetini. Wang'no ti ing'e ich e dalana Mina ka. chieng', Mina chieng' pare ni an- Hey.
an masetini. Mm. Adwaro chako pidhora gi nyikwaya madongo dongo. Omera many wuoru. Giwuog gidhiyo.
Mm, gidhiyo. Eh.
To na ure ot nyak para don nayo. Tima, tima. Achieng' donji nyara. In mara ok anyal witi. Iwacho ni giri giri kata ng'at. Dheri dheri ma kati go e piny. Don nayo ot.